Şübhesiz ki, Bağçasaray, Qırımnıñ eñ dülber, parlaq ve özgün şeeridir. O, adiy bir şeer degil, Qırımnıñ merkezinde yerleşken, Asırlar devamında o, qudretli Qırım Hanlığınıñ paytahtı olğan. O, başqa şeerler kibi Köydempilda olmadı. Onıñ temelleri qoyulğanda, o devletiniñ esas şeeri kibi planlaştırılğan.
Aman-aman üç yüz elli yıl devamında paytaht olğan Bağçasaray, devlet ükümetiniñ yer alğanı merkez olaraq meşur edi. Aynen bu şeerde sanat, ünercilik, tehnik keşfiyatlar ve bir çoq diger saalar inkişaf etti. Bu, inkişaf etken infrastruktura ve müendislik keşfiyatlarınen belli olğan şeer edi. Şeer resimdeki kibi dülber Çuruk suv özeniñ vadesinde yerleşken. Asırlar devamında bu yeriniñ relyefinen bağlı topografiyası şekillengen ve neticede şeerge öz hususiyetini bağışlağan. Amma bu şeeriniñ peyda oluvı, tarihı ve Qırım Hanlığınıñ üçünci paytahtı olğanı aqqında laf alıp barmaqtan evel Kerek hatırlamaq ki, bu şeer hanlıq devirinden evel peyda olğan, Eskiyurt ve Qırıkyer şeerlerinden soñ peyda oldı. Bağça Saraynıñ tahtı Eskiyurt ve Qırıkyernen çoq teren bağlıdır. Malüm olğanı kibi, birinci yılları hanlıq sarayı olaraq Qırıkyerde territoriya tek platonen sıñırlana edi. Amma tezden qaya etegine Hacı Geray özüniñ saray temsilci ve hızmetçilerinen köçe. Mında Aşlama saray degen balaban saray qurulmağa başlay. On beşinci asırnıñ devamında kelecekte olacaq paytahtınıñ yerinde ot basqan çayırlar, bol otlaqlar, bağçalar, Tavlar yerleşken tesavur etmege bile ağır. İhtimal ki, bu yerlerde birinci Qırım hanları ve olarnıñ zdıyanları avcılıq yapqandırlar. Amma sarayınıñ qurulışı ve şeeriniñ birinci maleleri peyda oluvından soñ bu vadiye çoqtan-çoq deñişti. İhtimal ki, bu yerler evelki olğan ükümdarlarınıñ diqqatını celp etkendir, çünki evelden bu yerler hanlarınıñ hususiy mülkü degil edi. Bu topraqlarınıñ saipleri beyler edi, belki, yaşlap aqrabasından, amma olarnıñ adları tarihta saqlanılıp qalmadı.
Asılında bu yerlerde daa paleolit devirinde insanlar yaşağan. Aman-aman qırq biñ yıl evelsi Qanlı Dere civarlarında büyük bir qoba içerisinde neandertalitslerniñ yaşağan yerleri yerleşken. Bundan soñ yaqın demir devirleri mında skitler ve tavrlar köçe. Yani, añlağanıñızğa köre, Bu yerlerde ayat iç bir vaqıt toqtamay edi. Gotlar, gunnalar, hazarlar, piçinek ve qıpçaqlar mında özüniñ izini qaldırğandır. Büyük ihtimal ki, Qırım Ulu Ordu terkibine keçmezden evel bu topraqlar yerli zadeganlarğa ait edi. Olar kim edi, bu, tarihçiler ögrenip alması kerek olğan malümattır. Çoqusı tedqiqatçılar aytqanına köre, Çuruq suv vadiyesinde Dere beyiniñ saipliginde edi ve anda onıñ qabile çiftliği yerleşken. Amma bu derebey kim olğanı aqqında şimdiki künge iç bir malümat qalmadı. Şimdi ise derebey aqqında hatırlatqan tek eski dürbe saqlanılıp qaldı. O, zemaneviy Bağçasaray şeeriniñ eñ eski binası dep sayıla. Bazı zanlarğa köre, bu dürbe hanlıq devirinden evel bu topraqlarınıñ saibiniñ derebeyiniñ mezarı üstünde qurulğan. Amma kim bu dürbe tübünde defn etilgen ve dürbe ne vaqıt qurulğan, bu malümat aqiqaten belli degil. Bazı tedqiqatçılarınıñ tüşüncelerine köre, o, on beşinci asırnıñ soñunda ya da on altıncı asırnıñ başında qurulğan.
Abide özüniñ ciddiy ve sert körünişinen farqlanmaqta. Şu sırada qayd etmeli ki, onıñ şekili, mimariy qararı ve dekorı tantanalı bir körünüvden marum qalmağandır. Bir çoqularnıñ aytqanına köre, Bu abide yerli zadegânlarnıñ sımarışınen qurulğan edi. Qayd etmek kerek ki, Bağçasaraydaki eski dürbe binası kelecekte orta asırlarda ve şimdiki zamanda qurulğan dürbelerige büyükten büyük tesir etti. Mimarcılarnıñ çoqusı öz qurucılıq faaliyetinde eski dürbe şekilini esas olaraq qullanğan. Hanlıq devirinde dürbe ise hanlarınıñ ayrı bir imaye astında bulunğan. Birazdan yañğız dürbeniñ yanında içtimaiy binalar ve beyleriniñ evleri peyda olıp başladı. Tezden ise Sırlı Dere beyiniñ dürbesi şeer merkeziniñ eñ büyük han maallesiniñ bir qısmı olıp qaldı. Yerli sakinlerniñ kelecekteki Bağçasaray şeeriniñ köre bilecekleri şeyler sırasında sadece Dürbe degil edi, elbette. Dürbe etrafında qoralar bar eken. Onı Büyük İsrar dep adlandıra ekenler. Bu ism Balaban divar dep tercime etile. Tarihiy rivayetlerge köre, Memligi Rayhan Derebeyanıñ topraqlarını öz paytaht şeeri içün begengen. Belki de bu fikir onıñ etrafında aydınlandırılğan edi. Amma onıñ oğlularından birisi onıñ istegine yerini ketirdi. Bugünki künlerde bu topraqlarını kelecek paytaht içün han aqrabası satıp aldımı ya da Deriye beyniñ nesili yoq olğanından soñ keçtimi, iç de belli degil. Amma Sahip Geray hannıñ devirinde bu vadiyede qurucılıq işleri başlandı.
Hanlar qorantasınıñ temsilcileri endi çoqtan bu topraqlarğa diqqat etip onı sevgen ediler. Yuqarıda aytıp keçkenimiz kibi, hanlar bu yerlerde avcılıqqa kelmege sevgenler. Sahibgira ise daa ögge bir adım ilerledi. Aşikâr ki, onıñ bu topraqlarğa aqqı bar edi, Anen bu sebepten ükümdarlığınıñ ilk yıllarında Devlet sarayına memleketniñ eñ yahşı ve qabiliyetli mimarlarını çağırdı. Sahibgiray olarğa devlette eñ balaban ve müim Cuma camini ve Osmanlı sarayı olğan Topqapıdan artta qalmağan Dülber han sarayını inşa etmek emirini berdi.
Sahip giroyniñ aman-aman yigirmi yılıq devamında olğan saltanat deviri çoq müim vaqıalarınen belgilendi. Bunı tafsilâtlı bir şekilde ögrenmek içün bizim künlerimizge qadar onıñ esas menbası saqlanılıp qaldı. Elbette ki, Remal Haciniñ bu tarihiy eserinde yañı saraynıñ qurucılığı aqqında da yazılğan. O vaqıtlarğa köre bu muazzam qurucılıq biñ beş yüz otuz eki, biñ beş yüz otuz üçünci seneleri başlanılğan.
Qayd etmeli ki, Remmal Haci bu adiselerniñ canlı şaatı olğan edi. Yılnameci qayd etkenine köre, Sahip Giray paytahtnı qırq yerden Bağçasarayğa keçirmek qararını alğan soñ, bu munasebetnen tantanalı tedbirler teşkil etti. Bu bayram Çuruqsu özeni yanında olıp keçti. Aynen bu yerde yañı şeer qurulması kerek edi. Bu munasebetnen çeçekler açqan bağça ortasında küçük pavilyon quruldı. Anda han tahtını yerleştirdiler, ortada ise şadırvan quruldı. Belgilengen kün mında Sahibgiray kelip çıqtı. Mında onıñ yaqın savdaşları, memurlar ve divan temsilcileri toplaştı. Sahip Gerayhan adetlerini şan etkeni içün ve yañı adetleriniñ temsilcisi olaraq şu kün şeeriniñ esası qoyulğanı dep saymaq mümkün. Ne yerde birinci han binası qurulğanı belli degil, amma şübesiz ki, biñ beş yüz otuz eki senesi Büyük Han Cami binasınıñ qurulacaq yeri belgilendi ve qurucılıq başlandı.
Remmal hacı Sahibkiraynıñ teşebbüsini ve qurğan sarayını böyle añlata edi, Sahibkiray mükemmel bir bağça saçtı, ortasında ise cennet kibi bir saray inşa etti. Eminim, Sedat körse edi, ayrette qalır edi. Anda em qaleler, Em kemerler, tezyalar, zallar, hurilernen tolu mekânlar bar edi. Er yerlerden suvlar aqa edi. Er yöñelişte çimenler, yasemin çiçekler, selbi terekler bar edi. Dülber qızlarnıñ yüzleri ep külümse edi. Etrafta qoqunı nergizler, lâleler ve sümbüller saça edi. Bu mükemmel manzaranı bülbüllerniñ ötmesi de yaraştıra edi.